Aw le tun tuma video kan thlir ho leh tur hi Tuikuk leh Mizo an inthahna hmuna Dave an hunting a neihna kha a ni a. Tun hnai chhovah Dave-a hian thil mak tak tak mai a hunting-na hmuna a tawng chho zeuh zeuh reng a. Tun tumah pawh hian thil mak tak mai a tawng leh a, a hma lawk a ban phak maiah a light hi on sahin a dah a, hei hi rawn off turin a ti a, mak deuh mai chu a hmuh lai rengin light hi a rawn off a ni. Kan sawi tak ang khan a light dahna hi a ban phak mai nia, mihringin rawn ti chawp dawn ta se a hmuh theih vek dawn tihna a ni a, tun tuma thil thleng hi thil mak tak a ni. Dave-a life hi a hmuhnawm thin khawp mai a, i lo la en ngai lo te a nih phei chuan i lo en ve ngei ngei thin dawn nia. Video kan thlir ho leh nghal dawn anga sawi zui ngai a awm a nih chuan kan sawi zui zel dawn nia. Ka ka life team khawih ve ngam alaw i off ve ngam a maw? Rawn khawih rawh. Tuna kan hmuh ang khan a light dah chu a rawn off ta ngei a an mahni pawh hi a thawng ve deuh a ni maithei an tawlh sawn dawr a ni tih kan hmu thei a video atang hian. Tun ṭumah hian a unau pa a kalpui ngai bawk kha a kalpui leh a ni. Light rawn khawih chet a, rawn en kual ang chi kha chu zan dang a, a han ti ngah te pawh kan hmu zeuh zeuh tawh a. Tun ṭuma light a rawn off ang hi chu thil thar kan la hmuh ngai lo a ni. Kan sawi tak ang khan a light dahna hmun hi a hnai khawp mai a, a ban phak lawk a ni a, mihringin rawn ti chawp dawn ta se a hmuh theih vek dawn tihna a ni a. Thil mak tak a ni hemi zana thil thleng hi.

Ka hau lutuk, ka hau lutuk, insual pui turin lo ka kal helai hmun hi maw? Ka nihna takah chuan, Lo ka run kuru le, rawn chhuak lo, ka huai sawm sarih sawm riat pawh hi ka hlau vek lo chauh. Ka light pawi khawih ngam, ka hma mi mai pawi khawih ngam, khatiang anih chuan ka inpuimin rawn khawih u la a ni le, rawn che ta chauh u.

Ka awm chuan he engmah lau hru zam sung eng hnathawh eng thlarau chhe ta thawh mah hian a khawihna lo cheti hi ka hrilh tawp ang che. Ute thu hi a awih thin chu zawk chu ni. Helai hmunah hian ram huai min cho min khawihna ngam in awm miah lo tihna a ni maw? Ka lait lah pawhin khawih nuam la nge? In lo va han dawi zet ve. I duh chuan rawn paih her, rawn paih her, rawn paih che vek rawh. I duh chuan ka phal khawp mai. Ka dang ka lei leh mai ang.

Ram khawina che u. Khawi ngau tu ngaiin awm la nge a, in va han nep ngai vele. Ram huai lak tlak loh ho le. Thawm zawng a ni mai lo siam ngam le. Zan hmasa kha chuan in rawn khawi vel a ni lo a mi. Zan inheng a tei ang hian in ngam tak tlat lova.

A dang thiam ila nei em? Thiam dang ila nei em? Min cho ve lo, min cho ve ngam tihna ni maw tikhan? Min cho ve ngam ta tihna a va ang ve. Rawn inlan ta si che u, chutia nih chuan. Light khi a sir zawin han han ning lo teh, kan hma lam zawng ruat in a ing lo ka ning lo a dah i han dah thang avem. Rawn ni rawh Tate, rawn che rawh, rawn khawi rawh.

a nuam bik lo, mitmeng a nuam bik lo, a hmunah phei chuan Mikan a sei sir zawngin kan dah ang. Na thenin tung rawn rawn pe leh ta a, kan tung leh ang hemi zawha. He kei kan duh dan kan lungawitlan hi ka duh mai chuan, Le!

Rawn tei rawh le, i ngam chuan le. Ka light dak hi off ringawt lovin eng kan thut che reng a hei ka hma lawk a hi ka hma mai hian awm a ka light hi hei ka zuk ban thar reng hei le

Run off leh la, hei i bula te i bul te hi ka thu e.